song bak in an kal tik khin mipi nih an zum hrim hna lo zira ri cu ket bak in anmah zomi phun zong nih khin zomi zong nih khin an zum hna lo cun a pom zong an pom lo cun a sport zong an sport lo hmun nga hmun khat nih hin a sport mi lawng si zira ri cu a ruang cu ramca tuan takmi si lo ti khi mipi nih fiang tuk an hmuh mah ti khin sport lo a sport mi cheukhat hi tunai ka chimhmi ZRA ming hmun chung i a tanga rian ṭuanmi upai sipuai pawl mu e namtu pawl lawng ka si hi ka tonzang mio chung zong ah hin e inn ṭha ṭha lo ṭha ṭha kan timi hi ZRA an pule lawng te si a dangmi rumte hna hi an inn an lo ṭha bal lo. Zirare lutlaitu lawng tette in ṭhaṭha ka zam chung a ummi hi a zarai lutlaimi lawng te an si. Cucaah cun mipi nih khin ramca ṭuanmi an si taktak lo ti khi fiang tuk an hmuh. A ruang cu ramca ṭuan takmi khi si sehlaw mipi zong nih khin mipi khitkin khi an zohkhenh hna ding si lo cu. An luat ve hna ding si cu, naih ngei ko an chimh ding si cu, ṭha te si u hi an tuah ve ding si cu, Mah an hmuh lo lawng na khin mipi na khin oh hi cu kan ram ca kan miphun ca rian ṭuanmi si ko ti khi an ram hmuh ding si cu a cian phet bak in mipi mipi mipi sin rian ṭuanmi mipi nan zum kho lo mipi motor le cycle zong an duh ning pawh an lak an pe ṭhan lo an duhnak pawh an chiah piak he cycle cu rak pu motor ti bak khin an ai Mah cu cycle siseh, motor siseh, an si dihnak ku a hmun hna ti khin an chiah pek hna, an pe ṭhan hna lo ti bantuk a si. Mah tuk hin ZRA an cawlcangh ning a si. Hmuk la RC siseh, lunin poh an kah ko hna. Mam tuk i an cawlcangh ning a si ti khin mi hrimhrim cu zomi zong nih khin an support lo hrimhrim ZRA cu. Mah khi ZRA an cawlcangh ning tuchun ni an um cu ding a si. Cuacun chim duhmi cu tuchun ni ZRA hi kai a thazaang Thazaang mah tluk hi kan Kawlram chung te umi zarai si thazaang zong an nei lo, hriamnam zong an nei lo ti khi chim khawh si. Cun India le in a rak lutmi zomi a si ve mi a sa mu Manipur le in a rak lutmi mah thazaang he khan nai khan cun a rak kan kahmi ka si ti kha fiangter ka duh cun hika tu chun i bongmual siseh hika hi kan nak zang khua siseh mipi tu ton zang khua chung hin kan out di hna ka ler kai ko kan ti mun khata zeim han pam khom kan ne lo tha lang tein ngai chia mi tam pin o chu khat na so kan ma zong kan ngai chia ngai kan lung apoi ngai ngai tu hin mi pi zong he am hai kan hung am ha lu tuk phin tu kan ma zong kan kan kan dir mo ki omi tu a chun tu ka le hi ka zong ni kan dir mu chuma te khan kha se tu cha chun tu chun ni ṭam hal i a kan kilkamtu vialte Chinlung media cungah siseh tampi lunglawmhnak an nei. Cun hi bantuk i ṭam hal i ca ti ah tlangau na caan ni le caan zong na kan pek ni zong tampi lunglawmhnak an nei. Cuacun hi nu hmai le zongah siseh rak kan dirkamh zungzal ko ti kha van sawm ṭhan ka duh. Cun hihi zan arei kong ka van lut ṭhan selaw anmah zong tu hi an i timhtuah cuahmah i tingthan kho ding in mu cun hika i khuang ri duah ding a timi hi khon hi um rih thiang lam le khelmual hi mu ni zong he ral ding a pek hna Cucaahcun tutiang cu duah um rih lo, tutiang cun cawlcang rih lo. Kan zoh peng hmet kun ha, kan ngiat peng kun ha. Cucaahcun zeitluk zongin, zeitluk thazaang zong rak kai selaw, kanmah lei in ṭha tein defend tuah kho ding in kanmah zong ka ready na tu hi kan um ti kha mipi zong rak kan theih check u. Kan thinphang ding um lo. ṭha tein ral cu ral bantuk in zoh ding si mipi cu mipi bantuk in kan zoh ding si ti zong kha van chim kan u cucaah cun kan lungre theih ding um lo kan hmuh le mipi nan aw le nan an kan theih hmanh ah khan kan ni ca thazang si ti zong kha toinak chung in van fianter ka duh mi si tampi lunglawmnak kan nei Thil kan lawm tuk. Pakhat te, atu khan dirmun na chimi ti an sual ngai ngai ti ka fiang. E, maybe cycle an lak, an du na kon chia. Vokal ar zong ka thlom a heti bantuk khan ban chim ta ka an sual tak tak e. Karo kam mipi zong an dir kam thang lo ti khan ban chim chi ti. Mipi chungah te, mipi tlai heti bantuk, frame heti bantuk, hi, a om ve mo. Like ti bantuk kha teh chum awk tha maw? Mipi Wow, cungah kha. van etel kho ta maw? Ah van in than na ko cha. Kha zat are kami ni pura tu bin tlum ti lo e mi thei panin loin ha ti mi kha si ma kha sa hiang ta mi pi nen thai tu nak ning cha kan kan kan mi chan kan man thim se lo. Oh Min oh. la min si ban tuk kha si kan ma Kawlram tu kan ne me tilai. hmunhman kor an kor ti lai cu hi se bakate kha mi pin na piang lo ka ti na rong na makti kha an sual ti nak kha mo a rong chu an ma ka ti de mi phun is bak lo mi ni purin India ram in ra mi kan ma ram tua kan hmunhma kor mi ro Indian in doi na chu Aw, makate kha kan mecan nih kan theih lai. Makate kha Si van si chim si si. lai. Tha tuk question tha tuk si. Ka pahnih te kha Oh, ma lei la. khatin ski oh. India ne rule India rule ne India rule ne khan doi ko chang ha cho. Doi ti kha Manipura dum kho ve ti lo. Tu cha chun he ka hin hmunhma khuar kan hau ko ti khi an rak lut ko cang cu mu ci kha an rak luh ah hin motor songa leng in an rak lut ci kha hin mu manipur rak lut mi hi an video khin kan hmu ko hna sir mah khin kan zoh hna khin an motor vialte khi hika kanmah kura motor khatma te lo mizoram motor te lo ma manipur rami motor long te si lut mi khinu makha se india le an tlum ti lo manipur an tlum ti lo rang ka le an lut eh hiti hairo atika thazang khi thongkhat leng se tui chi kharong hau mi himu thazang ke thongkhat leng rong khi tu ke o ti khama ka zon kha van fiang mo

kan theih ding i thongkhat hrawng in kan theih tuak khin raltu komi khi zari zanga cu an si lai tu khi mu cun hi ka le koram le zala le hrim kha cu som som si long rong an si cu aminin cun za leng zan hi deng khen um ve chang kan an siam nam an nei lo khi ka le na lut mi long ne khin tu tu tan kha cu sniper jan ha mu sniper tha thang ran hmang Cun kei keimah ka thana som li hrawng si ten ka thai na ka sabruk mi te tam teu cun aw thik atu zong ah khin tuimang ah khin ṭhen ngane pe ve ṭom ah cu ye tha lang sam ruk rong mu anma zet ar in mu bakha tui i an dir hmun le an hriam nam ci se an minung thazang ci se ke kia an zol chang ning ka si ve Tahcun tunai mipi nih an dirkamh bak hna lo timi zawn ah khan an dirkamh lo hrim ti khi a fiang tuk. Zeiruang ah dah zir are an kalnak paoh ah khin mipi he bia i ruah ti um bal lo. An hruaitu an hruaitu hna zong siseh mipi he jinjin hin hin ṭha ten i komh i bia i ruah timi khi a um bal lo zir are an kalnak paoh ah khin. an duhmi cu bantuk kan duh ti khi a hal top khas ko cun ṭha tein anmah budget teiken in anmah resen teiken in khual an rawng bal lo tikhin an va kal top le khon ha zong khin an duhmi kha cu bantuk kan duh an herhmi cu bantuk kan herh ti khi mipi sin an hal taktak ṭha tein mipi he ton i biaruah timi um bal lo mah khi zir a rian cawlcang ning ko cucaah cun atu nai i hlai le khi timi timi hna kong ah khan ka e ngalbual le i nai ah an tlai hna le vennak a thi ti pawl kha e ka zate theis ko kho nai zong kai ko ma ko kha cu bantuk kha si A taktak in rak ka chim bantuk in zomi eh, zomi hrin an pom hna lo. A pommi cu tunai i muisiwa le riantuan timi le tonzang myo chung i tain tha tha nei mi pawl lawng khan si tu i cun ramdang a ummi anmah i sponsor program ti ko lai cu ma pol adir kamtu pawl zong hi hi ka hin Sydney pin a zeidah si ti khin a fiang lo cu. Sydney pin a zeidah si thazang zeitha si khi an thei lo cu. Tawzang kan ting liu zong ah an zir an zir area phui tu pa zong ka bian hal ko khan cha bian tuak ko kha. Eh kan za te mu si ko kha. Hakha si chim du mi cu mah ni kha zeidah sim kan ti si le CNA nih a kan dawi. CNA kha thazaang thongkhat leng in an rak kan kai le rak kai le rak kan do ti khi si zira rei do ding kan kal bal lo ve tik hmana CNA rak ka a kan ka hnu lawng a si kho ti lo ti hnu lawng khin chikhat te tikhin khi kan hai doi mi khi si zeral i doh ding kah ding kan kan kal bal lo atu zong hi ka hin tikhin lamlak hin kan ka lengmang cu hitin tonzang le kan kar khi mu kakha ani an ruahmi cu zomi phun tha ding an rak kai hi ka hi an ram om lo ti khis ko cu ani an kalpi mi cu cu za cun eh CNN ni zela re ka ding ah kan kal bal lo itik hmana anmah atu nih a rak kan kah hmasa tawnmi si a si khawh ti lo ti hnu khin kan lo chung i zati lawng ah khin kan va kah mi hna cu generator hna cu kah tlak zong ah khin kan ruah mi si lo anmah um um ve ko hna seh ti khin kan ruah men mi ka si ko zeitik hmanh i general in an tinh mi eh zomi state ti hna kha cu jetik ma hmu kho ding khi si lo cu a ho zong nih zomi state zong cu a pe zong pe lai lo cu atu nai e koraka phesa chau ka timi zon ak khin e jetik na min ong hlai ni khi zomi state timi khi ape kho lo chu ma khi ka zang khi tampi e sam kiel mina um bele mo kan ma bu bele chu cha chun ani pi zong na zara rai chan zum hrim lo e ka za te mu si ko e ka e e ram chung ram leng e atan tu pol khi tunai ka chim kha si ko anmah ca i vunngoi a neimi pawl lawng nih khin celanei cu an dirkamhmi ka si ko cun ṭha te si yung yin tuah i an rakap zong hin sung min hna si lo a ṭi le tama tlaihmi lawng te si ṭuan lo ngah lo ti bak khin an tlaih thluahman hna lai ti khan nan hmuh kun hna lai khi an rakap pawl zong khin hngakchia kum thlei ni thlei thum nu tete si se pa tete si se ṭi le tama bak in an tlaih lan phom phoma kun hna si cun cu song hin tuah hin cu zet khuai hin minung cu kan rat lo si ahcun tangka nan cawi lai hi ti bantuk mu mamtu hna tampi khi rian tuan mi um chim duh mi cu zomi phun zong le zomi zong khi zara hi sports selo tha tein miphun kong khi va ruah ven ha selo mipi zong an lung fiang lai le ai hi adik mi raltuk nak si ko hi cu dik lomi raltuk nak si ko ti khi an hmu lai le an dirkamh ve ding si cu an pom ve ding khi si mu mah khi mipi nih khin zara rei an cawlcak ning le an rian tuan mi le an i tinh mi khi adir mun khi si cu ca cun zei kan ti lai kha thra ni sipuai so so in an tol heng an kalpi ana vun ting hnu ah khan a molpho ko cang cu eh hi hi eh ral kan tuk lo khin chumi pin kan zum ti lai lo hi eh ya kan ti la kan si poi rok cang kan si poi a rok cang lai ti khi eh a re thei ve ti khin mi pi sa rian kan tuan mi si ti khi ani auter mi si so kan za te mi pi thei ding mu ani auter mi si pakhat ma dik mium lo ti khi mi pi ni eh an fian ma hau mi si ti kha eh van fian ter than kru mi se ka lo